Da ni yma yn Wrecsam. Dim y frawddeg o'n i wedi gobeithio cael dweud ar bnawn dy Gwener braf fel hyn, ond yma yda ni. A pam dwi'n clywed chi'n gofyn? Achos bod ni eisiau dod i wybod mwy am fandiau gorwelion eleni. Reit, dw i'n mynd ffor hyn rhag ofn fi gael yn stabio. Mae gorwelion, prosiect gorwelion flwyddyn yma wedi penderfynu bod nhw am uh, ddefnyddio Focus Wales fel platfform i gyhoeddi rhai o'r bandiau maen nhw'n gweithio efo dros y flwyddyn. Mae gorwelion, prosiect gorwelion dechrau blwyddyn dwytho, A ni'n digon lwcus um, i, um, i ni ddewis ni lan, i lansio'r prosiect i gyd at Focus Wales, right. uh, Focus Wales dwytha. So dyna greit i ni, oedd o gymaint o boost hefyd, you know, efo'r uh, you know, just real help efo hyrwyddo be o'n i'n neud. Ond um, i cael cyfle i gweithio efo nhw a gweithio efo, efo BBC, mae wedi bod yn help mawr i Focus Wales, you know, mae'n ma hybu beth o'n i'n neud, really. Mm. Sut mae'r holl brosiect di datblygu a pwy ydy yr, er, er bandiau flwyddyn yma? Wel mae gen ni deuddeg fand newydd, maen nhw o bob cwr o Gymru. Mae lot o'n nhw wedi tri am y cynllun llynedd, ddim wedi hmm. cael y lle tro cyntaf, hmm. a felly mae yna um, awyrgylch o, dyn ni wedi bod yn aros am hyn, a dyn ni wedi gweld beth mae pawb arall wedi gwneud, dyn ni wedi gweld y cyfle sydd ar gael. A wedyn, Focus Wales yn amlwg ar ei beb, pa flwyddyn di hyn rwan? Pumed rwan, ie. Pumed, felly, to, deithlus, sut, sut mae, sut mae o'n datblygu ar hyn o bryd, ydy o'n mynd o nerth i nerth? Ydy, ie. Yeah. Wel, hwn di'r um, hwn di'r line-up cryfach da ni wedi yeah. cael erioed. Dwi'n mor hapus efo'r efo uh, efo sut mae rhaglen wedi dod at gilydd. You know, da ni'n mynd lwcus i cael like, loads of you know, bandiau ffantastig. Led wedi ar, ar yr ochr Cymraeg hefyd, yeah. you know, gyda ni fatha Thug yn chwarae, yeah, Lenny, yeah. Uh, you know, loads o bandiau fel y bandiau fatha pwysig, dwi'n meddwl hefyd, o'r uh, Right Through One. yn y sîn Cymraeg.
Aled a Llien, sut mae'n mynd? Dych chi'n iawn? Ia, iawn, diolch. Be ydych chi'n gobeithio gael allan o uh, prosiect gorwelion dros y flwyddyn sy'n ei ddod? Wel, um, mae llwyth o gigs yn dod lan gyda ni, um, llwyth o festivals a pethau, a ti'n bod, i wario gyda'r bands arall sy'n ar y prosiect. Ifan, ti'n ti mynd am dy ail flwyddyn efo gorwelion o'n, sut ti'n teimlo am hynna?

Dyw e dal ddim wedi sincio mewn, a 'wan mae'n dechrau digwydd, felly 'wan mae'n dechrau teimlo fel bod rhywbeth yn digwydd. Be am y bandiau eraill sydd yn rhan o'r prosiect efo chdi? Wyt ti'n ffan o unrhyw un yn benodol?
Dim yn benodol. Tibod be, o'n i ddim 'di clywed am bob un. Mae 'na amryw o dalent fan hyn, tibod, a lot o artistiaid gwahanol hefyd. Be dych chi'n gobeithio gael allan o'r flwyddyn sydd i ddod? Lot mwy o gigs na fyddwn ni'n gael ar ben ein hunain. Gobeithio yym gallu cymryd mantais o wel network o contacts... Siwr iawn. ...ie.
Ie oeddwn i'n eitha surprised bo' ni 'di ga'l un dewis ond na 'dyn ni'n 'dyn ni'n hapus bo' ni 'di ga'l o 'dyn ni am trio neud y gora' allan o fo. Be' sydd ar y gweill ta achos yy efo'r bandia eryll dwi dwi 'di siarad efo nw ma' ma' 'na lot mwy o gigs nag oddwn nw'n ddisgwl 'di dod i fewn 'di hynna yr un peth... Ie yndi. ...efory? Yndi ma' 'na lot o gigs fysan ni ddim yn gellu chwar- 'san ni'm yn ca'l 'yn dewis i chwara. Dyn ni yma yn Cefn Llwyfan Tŷ Newydd chwarae set ar Llwyfan Gorwelion. Set cynta' o dan yr scheme Gorwelion 'ma? Ail set yw e.
Ail set, ocê. Set cyntaf yn y bbc Radio Two Folk Awards ar Dydd Mercher. O reit, ocê.
Yym sut ti'n teimlo bod ti ar yr ar yr yy prosiect 'ma? O'n i'n hollol shocked.
Ie? Y Mell, croeso i Wrecsam, dych chi 'di bod 'ma o blaen? Yy dim rili, na, ni byth 'di chware yn Wrecsam. Mae o 'di dod fel amseriad eitha da achos ma'r line-up 'di newid. Mae hwn yn anodd achos odd rhaid... Dysgu'r caneuon i gyd siwr iawn. A dysgu sut i chware dryms. So hold on oddet ti methu chware dryms cynt o gwbwl? Na.
O! Fela nath yy drymar y cyrff ymuno hanner ffordd drwodd, do'dd o'm yn gallu chware dryms o gwbwl, nathon n'w weld o yn y yn y pub yn mynd fel 'yn. Be' 'di dy obeithion di felly am y flwyddyn yma sydd i ddod. Mae'r cynllun dal yn newydd iawn, so dwi'n credu fydd 'na amser yn dod lle fydd pobl falle yn troi rownd a gweld gwerth y gorwelion. Dwi'n credu bod pobl yn siarad am hynna'n barod, ond mae'n cymryd amser i unrhyw beth i weithio.